Hey no, awe nos no tin un do hende no. Nos tin full un squad. Ku nos ta bai kombersá huntu kuné. Esaki ta Champagne Squad. I bo sa nos ta bai a laga nan, mi mi ta kere lawa. Nos por bisa ku tur por kuminda na mesun ora. Ora mi bisa bon tardi, boso tur ta bisa huntu bon tardi, alright? Tres, dos, uno y... Votandi! Hey, eh, wat den del? Kipa gero ta dos hende din ki den? Oyo! Ta full un squad. Un squad completo mi te kere nos po bai duna cada uno un chance pa pa do introduci na mes, bisa na nomber, nos comienza cu Melanie. Abo con llama bo Melanie? Conta nos ki bo nomber ta Melanie. Votandi! Mi nomber ta Melanie, mi ta chaperon di Champagne Squad. Sí, eh? Next up, ken nos tin? Maria Paula. Maria Paula nos tin? Jayron. Jayron, eh, next up. Zizi. Zizi, ken mas nos tin? Isabella Kwant. Isabella Kwant. Next up nos tin? Ziva. Y finalmente, otro chaperon? Misha. Misha, eso. Un feliz tarde, ama. Bon bini un bia mas na estudio nan di XFM 102.7. Awe nos tabay conversa pa sobra. Awe ma tiene un palabra kaya fo, un palabra binga den. Awe nos champagne squad. Kiko te champagne squad, Melanie? Well, manera ku nan mes ta bai splika, nos nos mini PR-nan, esaki ta e team ku ta bai ta e feest di di e Champagne Squad. Awe ofisialmente nos tin un nòmber nobo, Kid Champagne no ta exist mas. Se a kai afó. Se a kai ful afó despues di trinta aña, mi no sa kuantu aña, hopi aña. Sí? Sí, mirando ku e ta no lei ku no pret, manera mi dj'e bisa na tur radio, pero ta importante. Pa keda stimulá i pusha e muchanan aki den e evento mas grandi na Aruba, kultural, ku ta nos karnaval. Si bo wak aña pa aña e ta trabaiando atras i nos a sinta manera karnaval a pasa i bisa nos ta bai guera pa skapa e evento aki i hasié hopi mas grandi di tur loke e ta tratá den tur e último añanan. Awo tin algun motibu pakiko bo ta pensa ku Esaki a bai atras durante añanan? Sí, souiso e ta, e, e parti financier ta hunga un rol pa cu esaki. Um, e carnaval di adulto ta keda bira mas grandi, sí, y esnan di mucho ta keda bira mas chiquito. Sí. Mescos cu nos ta duna oportunidad na adultonan pa paga esaki monthly y nos a wak cu esei a yuda tur grupo crece. Nos a disidí ku e aña aki nos ta kuminsá ku nele pa mucha tambe. Pakiko? Si pa adulto e ta bai asina bon ku nos ta kanta sold out den un ora i mei di instruccion, pakí den tres, kuatro, sinku luna nos no por kanta sold out pa un pará di mucha? Nos seccionnan si ta full sold out? E parti di e sekshon nos ta riba shen mucha, Misha por korigí mi si mi ta fout. Dus esei ta sòlid. E parti masa ta unda nos ta purba squeeze. Desi ya ku tin mas, no? Nos, nos mester. Ami tambe ta pensa am, ah, ku ta importante pa pa involukrá nos mucha nan e karnaval di Yòn. Paso si nan kuminsá gusta di e tren pan, Nan stima nos cultura, asina nan crece, nan ta bay keda den dje. Mi ta sinti tin un gap y nan, no? Ora, hopi biaha ke muchanan ta bay na chikito, cu mami ta bisa cu e mi yu bay. Pero ora e yega net despues di esey cu e bira un pre-teen of teen, nan, no, no, mi ta bay No, mi Carnaval. ta haya nan den les lab. Les lab, si. Des e ora nos ta no, tin e Bang. espacio. Master. Pero si bo wak bon, mi seccion ta full tiener. Dus e ora nan kier. So tur e muchanan kita karnavalista. Nan kier djis no tin e oportunidat no tin, pa nan. I tambe manera nan ta bisa e, e, e edat, e gap entre e kids champagne ku e adult champagne ta hopi grandi. Mm -hmm. um, Doria sei, nos a disidi aña ki, ok, ban hasi e paña un tiki mas Tin. Bo sa cu e muchanan ta haya leuk pa bisti e paña. Nos nos banda no ta esho. Nos tin e mihor banda di momento pa carnaval. Dus nos no nos nos no tin nada cu falta pa bisa. Nos por canta sold out pa mucha tambe. Sigur. P'esei ora e ban wak kico ta e problema, ban cambia nomber. Nos a cuminsa cu promotion hopi trempaña aki. Nos ta den hini ki eh. Tur kos ta kla, nos paña nan ta kla, nos ta pensando i purbando pa presentá nan djobiar na ua. nos no sa si nos ta bai logra, pero tur kos ta ta kla. Master. Nos tin tokó na Aruba, dus no tin Master. motivo pa no sold out. Awo mi ta kere nos tin ku kombersá ku e PR team mes, eh. Si nan ta PR, dus Aha. e misha ta sera, e ta e ta kurto loke tur ku hende a bisa, ta Sí. filter, i na final e ta wak kiko falta pa. Awo mi ta kere bai nou, boso sa kaba kiko kada kende ku bisa, si of no? Sí, awor nos ta cuminsa cu Maria Paula y despues bai. Bere, contami, ami ke sa kico. Sí, aha, awor sí, ma. E parti Kemen, esey ta su taki, kemen sa bon bon. Alright, nos ta ban cuminsa asina, wow, ami no sa kico ta champagne, mi no sa ki ta champagne squad, mi no sa ki ta Lynch's Grand Circus Spectacle, awor contami. Poco poco nos ta bai tende full e pior tin. Maria Paula ta cuminsa, cunta nos. Nos bo tin ku nos ta bin di sinku rimei te shete rimei na Fly High Trampoline Park. Ok. Bo tin ku bin ku sinkuenta florin di deposit, bo ta Alright. haña trinta minut gratis. Trinta pa bo e bula. Aha. Ok. Anto full e preis total ta doshen i nobenta i sinku. Si bo bin ku u- sinku mucha, bo ta haña binti sinku prosènt, mane, òf, Ok, bo ta haña un binti sinku, binti deskuento. sinku florin. Of di mane sinkuenta. So e ta kita for di bo preis. No, super, ke me mas mucha bo trese bisa bis buska e amiganan di skolnan tur bin, bo da e mihó preis. Si, bo da e bintisinko florin ménos di bo e preis. I asina mes tur hende mag bai bula? Aha. Tur hende a bai ke bai buli nan kaba? Si? Pero di ke kiko tin special Ta, aki? em, E surprise, ah, kiko? e ta e ta un glow in the dark, em. event ku full blue light ku tur e koni. Ke mens aki dus tur e muchanan ku bin inskribí mesora nan mas bai bula den glow in the dark. Pero m'a komprendé ku esaki un kos normal ta e anochi ak. E ta mane e promé biaha ku nan ta hasié na Aruba mane na un park. Ke mane e promé biaha nan ta bai hasi esaki nèt pa Champaine's Quad. Tin algun informashon mas di Maria Paula? Of nos ta pasa next? Sigui! Next stop, ki informashon mas nos tin? Well, manera Maria Paula konta di e. No, no bai ripití tok ku el a bisa si. No, jis un recap, un recap chikito manera ku Maria Paula a bisa, menshoná, djabiera hopi nos tin un evento masha grandi mes pa Shanping. Y e ta bay ta un new addition, as she said, glow in the dark addition, ya e lo ta algo hopi booming, you know, algo nobo, atractivo, pero ya, Esey. esey ta loke ta bay tin dje bièrnè hopi, pero loke tambe mi ta ta kier a bisa ta cu Champign ta un grupo extravagante, bunita, organisa, nan ta zorg pa nan muchanan por keda. Cuida e song ta amazing shout out to tsunami shout out big big big nan ta echt good ambiente riba caminda. Cua ta gentike cu mas bo gusta di tsunami? Te a cabo aki blessing. Blessing? Yes. Bo gusta ora nan toca esaki? Si? Toch wel si, yes. Master dan bo. Kin mas nos tin? Contami. Next stop, si, next stop, si. Bon tardi, mi nomber ta Zizi. Djabia na wota i tin shete di sinku di mei pa shete di mei na Fly-High Trampoline Park. Bo por bula trinta minüt grátis i bo pone sinkuenta florin down payment. Master, awo am kontá mi di e T-shirt ta, ma e T-shirt ku bo tin bisti. E T-shirt, e T-shirt ta basically tia Linchi e mas a yama Linchi, Linchi's

Semper. Ya o no? Semper, semper. Bo kantika preferí di su nami? Mi kantika preferí lo ta di mi mesmo tata, Aha. Togetherness, Sí. anto tambe di mi ruman, Agmir. An- um, Bo ta nan ta Madness. kanta bon si?

Despues cu su manager recaba di inform'é tur e informacionnan. Isabella ta conta nos, si? Conta bai, bon tardi. Bon tardi. Um, e prijs ta encierra um, inscripcion, e paña, e calidad di paña ta hopi bon, e headpiece, um, snacks, um, cos di bebe. y ambiente. Ambiente, sí, seguro. O aba, aba logra mira e paña acaba mes? Um, ma ya un sneak peek, no hopi. Sí? Sí. Ah, no la acabó mucho. Awo, bo, bo lo conta nos un tiki di ki color nan bawa?

Blow! I e seis mesa di bisa. E seis obo di bisa. Pasobra nan tur a corta bo wowo pe sei. Ba wa blow. Si, si, si. Ke men ba wa cu lo blow. Un bay nos ta esa si ta bera. Laga nos wa ki informacion mas nos tin. Nos ta pasa e mic mi señora pa next Champagne Squad. Conta nos. Con bay? Bon. Bon? Konta nos, nan tur a konta ami di e orarionan. Em, ku em, ora boso bin bin bisti na neon, Ok. do tur kos ta bai ta preto, anto e ta bai ta glow in the dark. E ta bai ta glow in the dark. Pasobra tur hende bula ke men bin bisti pa pa bo inskribí i bula. Korekto? Si, abo abo tambe lo grami. Ah, si, bo tin algu mas te bisti? I Tambe ora bo bin glow in the dark bin pa have fun. Bin claro mester bin pa have fun. Awo abo tambe lo gra mira un tiki de paña? Abo sa mas? Awo ya cu nan a corta bo ta bin bisami den mi orea? Ki color ta? Ayo! Ate ta bin! Ayo! Wa shona me den? Ok, aha. Awo mi sa ken pa kere. Paso un a bisa mi un kolon, un a bisa mi otro. Awo, wara, wara. Eta manera mi. No, coronel. Ah, eta mix di sinan. Ok. Yo no mo haya sao, mami mo bin tende, ha? Na no por corta wobo, se bin tese que mi. Awo Misha seguro nos está preparando um Question Bean Squad pa pa inscripción. Allá na Sky High, correcto? Sí, correcto. Esai ta na... Fly high. Fly high, yeah. Esai ta na Bushiri, Mani okay. Bushiri Karting. Um, eta hopi importante pa nos um, menciona, manera na menciona caba, e down payment ta 50 ferin. Anto e oribo ta sigi paga 35 ferin te ku fin di dezember. Dus en total eta 225 ferin. Ok, bo por paguea le de one shot tambe si bo ta desea, pero nos ta echt promoting e 35 pa luna, mescos cu hende grande y tambe e ori bo ta duna hendenan oportunidad pa ora carnaval yega practicamente bo ta cla caba pasobra esey ta encera manera nan menciona bo costume, bo hat piece y tur cos bo kier bo ta decore un tiki y ya bo ta cla, december ta habri bo no tin debe di carnaval bo ta cla. Master. Tambe mi ker a menshoná ku pa djabièrnè awo, solamente djabièrnè awo, nos tin e special di e ora ei, esun si bo ta mas ku sinku persona, bo ta paga binti sinku alferiin ménos na bo depósito, dus bo por bin ku solamente binti sinku alferiin. Ok. Pero esei ke men tambe ku na final bo ta pagando binti sinku alferiin ménos ku tur e otro muchanan. Master, abo Yes. tambe ta pensa ta importante pa keda involukrá nos muchanan den karnaval? Sigur, sigur, i bo ta wònan ta enjoy. Sí. Nan hopi biaha mit'e kere nos ta la decidí di laga na nan kas por ta no ta gusta tiki solo, nan ta out of por ta nan ta mas komodo na kas, pero wans bo wak ami mes, si mi papa miti eksperensia otro a a aña aki mi a bisa mi yunan boso ta bai of boso ta bai no tin opshon. Sí of sí. Pues abuso mami ta hasi cu mi. Y na final bo ta wak nan man na laer ta bay nan ta bay abao rabia ora sunami a stop. Pero tambe esey mi a wak verschillen ay ki cu m'a invita dos tres amigo. Anteriori ora nan wans nan ta cu nan friends bo ta wak cu nan ta enjoy mas. Nan ta subi na e trailer patras relax un rato bin can. Nan a e aña aki. Cuanto cos lincha parti den barato pa boso come. Obi? Oh, sus, tu na saco di cabeza. Na haya cookie, na haya ice cream, na haya boli, na haya snacks. Teco na final nos a parti pe hende na banda di caminda. Nos a parti pa otro grupo cu ta yega tambe nos a duna. Dus, um, nan ta enjoy. Nan ta cuminda na hende, na banda, cuminda amigo. Nan ta baila un rato. Dus nan ta bisa, ay no, nos ta bai sosega. Dus, e ta full un proceso cu mi a haya great con di. Nan a nenga mi yup grandi, homber, practicamente a yora bisami please e no ke bai. Y despues enjoy. Man na laira rabia ora tsunami aha esun ku mas a baila dus nan ta enjoy it no djis tuma nan no di biaha purba motiva nan invita nan nan best friends nan y e ta doable pa pa singunda for in down payment awo anto pag'e den trinta i sinku E ta super doable, mi tambe ta kere. Awo, un di e puntonan mas importante pa un mayor kita e parti, tin hopi chips, tin hopi snacks, kita e muziek. Semper pa un mayor e seguridat di nan yunan ta importante. Kiko ta pone ku Champagne ta make sure ku semper tin seguridat pa tur e muchanan? Vanzelf cu nan di nan profesionnan ta security pero tambe si tambe nos tin e mayornan tambe cu ta bay of bo por bisa e parti di e crew cu mayoria biaha nos ta para full rond di e muchanan tur aña nos ta manera bo sa ban purba di schuif un tiki pa nos no tapa e muchanan pero si nos stay cu nan no por pasa e truck bay y pa ora di bay bar baño tin un hende para ey un nan bo ta bay Depende edat, nan ta kompañá nan para pa for di e baño i laga nan subi. Dus tur kaminda nos tin hende pará na e baño. Hende pará na e bar ku bo sa ku bo yu ta safe. Hopi biaha ami mes ta bisa bo yu ta mas safe den e parada ku na banda. Ta bera? Paso mi ta kere di tantu aña ku nos tin den karnaval. Den un parada di mucha nunka mi no a mak mi un para un pelea por ehempel of den un parada dus ami semper ta bisa ami ta haña hopi mas safe den bo ta bai la bai hopi bia bo Enjoy. sa mes kiko ta pasa na Sigur. banda i e muchanan ta enjoy i mane bo ta bisa e ta parti di nos kultura nos mester Bai bus te aña ki mas mas ku nos por. Master, master mes, mi ta kere nos por laga e muchanan sigur e champagne squad bai para dilanti loco pasobra bo ta bai mira nan baila aki amo, nan a bisa cu nan ke baila dje rato mester. Laga nan tur bai para, si. Ultimo nos tin dos post riba nos Facebook, okay. like and share, nos ta bai regala pa, um, participacion completamente gratis pa Dos mucha. Dos mucha ta bai haya. Dos diferente posts. Nos tin e video di e event y nos tin e flyer di e event. No, super. Mi ta kere ta ora nos mira e muchanan un rato, mira nan ki nan ta tur ta parayo. Ey Jose, nan nan a cambia mi camera pandi. Nos ta bai back na e muchanan unda cu nan teji show nan bai riba e Facebook di Champagne Carnival Group y asina bo por partici

Ta bai tin popcorn, ta bai tin DJ, e ta bai ta hopi hopi leuk ta arik. Ègt nos kier hasié grandi, nos kier invertí, nos ta gradisí tur adulto ku ta parti di Champagne Adults, pasora Champagne ta e main sponsor di Champagne Kids. Si no lo ta tin esei, nos no lo por a hasi esaki. Kiba nos ta gradisí tur partisipante di Champagne. Cu awe nos por tin un evento, nos ta bay pres, ma den mishi a bisa si bayu ta den baseball, football, dansen, ballet, den kico cu bayu ta, purba stimula cuatro mayor mas pa join bayu pa dos motibo, uno, pasobra manera ta splica e mucha ta bay cu mas smaak, e ta have fun, y dos, cada un lo scapa binti cinco florin, dus tur cinco mucha, Huntu lo skapa shei bin singo ferin. Master. Bin singo kada un di nan inskripshonnan final. Riba dje ku nos a purba wante preis bou tres shen, manera boso sa e ta hopi difisil. Un headpiece ta karo, e tela ta karo, un paña ta karo, e e e staf pa tur loke nan tin ku parti, refresko, snacks, tur mane ku nan a bisa. E fiesta completo cu mi mama ta pone riba caya. Sí, sí, sí. E banda, dus bo tin hopi, hopi overhead compara di mucha. Dus, um, cu esaki e ta yuda pa, pa tur mucha bin join nos y nos tin gana un dia di bisa Champagne Squad ta sold out. Master, mi ta kere no ta imposible y cu e movimiento aki, um, sigur mas y mas nos ta bay keda Motivá e mayornan pa trese muchanan den karnaval. Si bo si bo no ke si ainda bo no tin imágen di esaki mira e muchanan ki baila awoki. Wak e nan ta rèdi mashá ratu pa asina nan por baila un poko pa boso mira. Wak nan!

Ey, bo mester mira con ture muchanan ta baila. Nan ta clap Champagne Squad 2026. Nos sin último palabra nan. Para despedir, Maria Paula ta bay a bisa bo yo y ta bay corda bo un cos hopi importante. Maria Paula bisa nan. Boso invita tur boso amiganan, famia, prim, tur hende, boso friend, tur hende pa boso bin enjoy nos e e Glow in the Dark Edition um Party. Master. Thank you so much. E kondishon lege lege. Masha masha danki. Thank you so much for thing udo. Kon kon da misha. Ela sai pe mam. Esa- Kondishon no ta mucho bon. E sigur, thank you so much. Danki pa por a pasa un tussen ka nos un rato sina. Aruba sei tabata Champagne Squad 2026. Bota cordialmente pa invita. Asina por bin forma parti di esaki. Tur e muchanan a bo conoce un amiga cu tambe tin yu meu edad cu esun di bo of bo por ta bon tin yu. Bo tin conoce hende cu si tin yu. A motiva nan pasobra ami mes por bisa bo bo ta mira gap ta bin unda cu nan chikito por ta nan ta forma parti di diferente actividadnan pero manera cu nan yega un tal edad Karnaval no ta forma parti di nan bida manera normal i mi ta sinti ku nan mester mas pasobra esaki ta nos kultura no ta di nos esaki ta i e gèp ei nos mester yen'é i ku ideanan asi na manera Champagne Squad for algu Lynchies Grand Circle Spectacle nos ta invitá bo pa forma parti di esaki trese e muchanan i laga nan biba nos dushi Karnaval Masha di shi mes, alright? Aruba, mi ta kere nos por, mi ke, wa, mi ke sera ke programa aki, mira, nos ta ora bisa yo aki, pero laga mi